Għalkemm dawn il-versi mhumiex ħlief esperjenzi, verità u reliġjon, xorta ma bidlux id-destin, xorta ma ċaqalqux in-natura. Xorta baqa' kollox qisu ma ġara xejn. Għax dawn huma biss il-biki l-imrar, u l-ħajja ta' ruħ li biha u mingħajrha id-dinja tibqa' ddur, u li setet ma għexitx, u setet ma tweldiċ, u setet baqgħet sikta. De Profundis. Meta nsejjaħ l-erba' spirti tal-Lvant, Punent, f'Nofsinhar jew Tramuntana imnejn jgħeddet il-ħares ta' ħajti u l-ombra eterjali minn wara dari, ma tridnix inħares lejha jew naqa' wiċċi fl-art f'ġieħ Alla li ħalaq dan kollu, m'hemmx iktar jew eqqel mumenti minn dawn bħal meta nħares f'wiċċek. Fl-istilel pjaneti allat jew l-erf koral ta' raġel nista' mmur kull lejl li fih inħossni mejta. u ma narax ħlief l-oqsma jħaddru tal-univers li tani Alla biex minnu m'għandi xejn. U nibki fuq l-ilmijiet, u nibki fuq l-artijiet u l-iġbla kollha mar-riħa tal-bħur jaqbad ġo kamarti fix-xmajjar żverġnati tal-jinn u l-jann. Jew kull meta tiġi l-estażi u jerġa' jfiġli wiċċek mill-irħam Biżantin u nerġa' nkanta mantra b'dil-għanja tal-mara ċelesti għax moħħi baqa' sħiħ. Tetelestai, tetelestai. Kull lejl noħlom bik minqux fil-fidda bajda u d-deheb Afrikan ta' kburitek. Ma ċċekkinnix, ja torri ta' seħer. Tiġbidnix ftit ieħor lejk jew inġarrfek bil-qilla ta' bewsa li bagħatlek ma' ħuta ħawwiefa minn spirtu żvintat. u nagħmlek tat-tafal li niġbor mix-xmara l-udija sserrep ġo moħħi mas-seba' divini għal seba' darbiet. B'siġill ta' salamun qiegħda nwelldek mill-ġdid għall-ħajja ta' barka li ħaqqek. Flistilla qed tikteb destin ġej minn Alla. Hu, lili waqqagħni fit-triq ta' Damasku bid-dawl tal-uġigħ iħeġġeġ f'għajnejk, max-xafra qalila tqattagħlek imsarnek, taħt siġar tal-palm, għarwiena Ninħaraq fuq it-tbatija tiegħek, ja Alla li flaħt twaqqa' il-bniedem bil-leħħa ta' dawlek. X'fedtillek inżilt minn saltnatek għall-bewsa vili tiegħu. U kaxkart mal-kundanna lilna li bqajna ninħarqu fin-nar minn xura salib kif ħlomt int għal wieħed li suppost irranġa kollox. Tistenniex mirakli minn għandna li m'aħniex għar l-ispettri żlugati tan-nisa u rġiel li darba sawwart int fil-moħħ kożmiku tiegħek. Univers mingħajr wiċċek bħal dinja bla xemx. Qed tara kif aħna nixxennqu għal nifsek xi mkien ġo sidirna? Onfħilna ja Spirtu Qaddis, w'oħroġna mit-tubi tat-tafal fejn weħilna bl-abort fatati li bnew id-destin mar-rġiel taċ-ċellulojde. u ħobbna kif wegħdtna, lil hinn mill-qawsalla tad-deheb li qatt għadna ma rajna u tajjar fuq rasna r-riefnu tal-bidla li għadha ma ġietx. Għax jiena nitolbok, bħal dawk l-imdawlin li jaħirqu l-imsiemer tal-qronfol mar-riti moħbija fl-irjieħ, u nerġa' nitolbok, bħall-bojod u l-ħomor u s-suwed u s-sofor tal-art li jħarsu lejk minn tarf sa tarf tal-art b'għajnejn li ma jinsewx, bħal anġli qassiesa tal-mirra. Qalbi tingħalaq bejn żewġ ħaġriet tal-ambar luċenti opal f'għajnejn Alla. Qed tara, Mulej, kif jiena ma ninsiex. U x-xemx f'nofsinhar terġax turiha wiċċek bis-setgħa selvaġġa li sraqt mill-Eġittu. Ġwien ħajja bħal tajkla m'għadhomx. Il-biża' ta' żmien u anqas biża' minnek. M'intix Alla li ridtek kif ridt lili nnifsi taħt stilla qawwija. U l-wiċċ qed ibati bl-għaraq maħsul. U d-demm tal-ħtija tiegħi, ja Alla li semmewk minn twelidi, għax ħażżistli fuq rasi daċ-ċirku li ebda demonju ma jasal ifarrak waqt rit. Ħallini nibbies daqs iż-żonqor, ħallini naħdar bħaż-żebbuġ u norqod f'tebut biex noħlom b'ċellini jgedwed is-seħer u jqajjem mill-oqbra spirti u demonji bid-daqq ta' mħabbtu mejta. U insir il-mara ħatja li nara fir-raġel beatu b'wiċċu li la ifiġli kuljum kundanna mis-sema bil-fidda mastiz jew l-alabastru sinjur bħal farawni ja għaref ta' ruħi Ma tridx timtedd mi bis-saħħa taħt sidri fuq l-għaraq ta' ġbini fis-sodda ta' żmien. Arah mifrux quddiemna bil-ħmura Afrikana tal-uġigħ li nara f'għajnejk u ngħożżok, ġawhra tal-qamar, eqdes mill-Buddha, mit-tempji tal-ġenna Nirvana ta' ġmiel, ja sbejjaħ tal-oqsma astrali, ja anġlu divin bir-riħa t'inċens u l-balzmu ta' żott, nixħitlek il-vermilju u nċappsek kollok aħmar flok torċa umana. Ma nħallix anqas l-Alla jerġa' jpoġġik għax int il-ħaruf li titlajja fl-għelieqi tal-Atman. u qalbi tixgħelek bil-mantra u moħħi jafdak bħal tarbija lil ommha. Intellek mill-baħar imlibbes bil-perli tal-qilla moħbija fil-kranju ta' rasek Prussjana. Tfakkarni f'ruħ Wagner u l-biki ta' Goethe. Ja spirtu tal-ilma beatu, kemm tlellex f'għajnejja bħad-dawl tal-opal. u nħobbok. Xi tfisser għalik dilajta li ħarġet mill-ġenna tal-Lut? Bħal Lut imkeċċija minn dari, niġġerra fuq l-ibħra, taħt stilel demonji, fis-sakra tas-sess li ma nistax nisraqlek, bħal saħħar li kkastrat, bl-ilma u ż-żejt fuq ġbinu minn kbejh, jiena mart rimjek, ja raġel li rajtek il-lejla tad-disa' pjaneti allat bħal maġi tal-Lvant, madreperla, sbuħitek samrana theddidli l-ħitan tal-ispirtu, U taħsibx li għadmi se jċaqċaq kull meta l-uġigħ jinfaqa' f'għajnejk u moħħi jiddellek bil-grazzja li Alla ma tanix. Għax int il-piramida ta' Keops u ż-żmien ma jegħlbikx u dumbara. Bħala ikla Rumana, setgħetek tivvibra fl-irkejjen tal-għerf u l-palazzi u l-knejjes insara fejn tmur meta tista' bħal tifel ħosbien. Ħiereġ minn sidrek in-nifs ta' tbatija li tiġbor kuljum fis-sikta ta' ħajtek programmata. Għax bejnek U bejni hemm dal-fil ġej mill-kwiekeb għall-kwiekeb li jemmnu fis-sara ta' riżqek deċiż. U tajtek għadmi biex bih tħaffer għad-deheb u tajtek is-sinsla biex tibni l-prinċipju li fuqu qed titla' kburitek. Ożiris sabiħ bl-imrieżaq tax-xemx fuq wiċċek sultan terġax taqsamli ruħi taħt qalbek tal-borra f'Apokalissi jekk għerfek ta' Kristu jekk ruħek ta' Krixna u ġismek ballut ħarisli f'għajnejja dmugħ ma fihomx u saru ambigwi bħal kwadri ta' Holbein. Kif nara lilek, għażiż daqs l-arpa ta' David tinqala' mill-mewġ tal-antik fuq skejjen taċ-ċedri u l-ħaġar prezzjuż, bir-riħa tal-alka fi mnieħri, noħolmok, Ulissi, u newdnek, ħanini. tad-deheb u l-avorju sirt tixbah liż-żingari u nibża' għalik fil-ħolma t'Apollo kaħlan bil-Merkurju għax ma nistax ngħidlek inħobbok. Mad-dgħajjes tal-lampara deħlin lura bil-ħut max-xitel tal-gladjol fil-ġonna ta' Marzu inti blasfematiku. u teħodni fil-ġenna ta' Knossos qalila bħal Delfi. Taqrali xortija fl-istilel ja raġel qaddis bħall-istilel u d-dawl fuq artal. U terġa' fuq wiċċek tħallini insawwab mill-barka ta' Kamoa għal dak li ma ġarax mill-fond u bat il-lejl profond. il-lejla, u mbagħad in-nifs profond, il-lejla, maċ-ċafċifa tal-baħar opak. X'naqralek fajnejk? Rada tiklet bil-melħu biż-żmien